Praise the Lord. Eʋe dukɔ mawo ƒe agba neyra mi. Meda akpe manya gblɔ ne Yehowa ɖe miaƒe agbe ta. Eh, enyawo sugbɔ. Meda akpe ne mi ame yiwo ekpekpem ɖe ewe chapter ŋu. Emiaƒe susuwo kɔm vɛ. Ee, ekpekpeɖeŋu wɔm. Eɖe hã gava fia tso Togo, meɖe kuku. Ale miewɔ Sista Maina tɔe? Ɛhɛ̃, miwɔe nenema. Sista Maina megblɔe be ɔsɔfo aɖe yɔm tso dzodze. Ebe ye nya ma me dɔ wɔ ge papa. Council le yewo shi yi ke ne ame aɖe dze agɔ esrɔ̃ dzia alo ƒome dzia, yewokpɔ egbɔ. Ta yewonye vevie kɔ. Mebe nekɔ ŋukpe ɖe council ma ŋu. Ebe ɔsɔfo le eme zã nye ŋegbe toto ɔsɔfo. Ebe weekend ya ye du ya me va ge ye gbɔ na kpɔ nya ma kpɔ kpɔ ge ko me ko sista ƒe adress nusianu ne ebe ma ga tsi dzi o keke IGP gbɔ ko ye yina do ge ɖo kɔ ƒome ma edze be woa fɔ gba akpe na

Efia be ne enye Kristotɔ ame gbagbe ele agbe ye nye agbegbalẽ. Nu kae agbegbalẽ wɔna? Agbegbalẽa, eye Mawu ŋu ŋku na ame kpɔe menye nane ko wonye eme srɔ̃ gbalẽ mo. Amewo nye bia be ɖe gbalẽ ka me wole mafia yewo. Nyemexlẽ gbalẽ aɖeke me o. Ɖeɖefia wonye Mawu nam ye eyi na dze nɔ nu fiam tso nu ale ye wole. Tamesrɔ̃ ye menyi. Mekpɔe kple nye gbɔgbɔ me ŋkuwo eye wòkɔm hekɔ yi ɖe dziƒofiaɖuƒea me. Agbegbalẽa, ne wodzi wò ŋɛɛ ne favi gbãtɔ kɔ woŋlɔe. Ŋkɔe fofo kple dawò tsɔ ge na wò gbɔgbɔ kɔkɔea nye. Ŋkɔ ma dzi nɔ ge wòazu agbe ŋkɔ wo. Edzi nɔ ge kɔ gbemagbe gbim kɔ woetsɔe na mawudɔla ɖekae. Ya nɔ anyi ɖe egbɔ. Medzona yina afi aɖeke o. Me muvna alo what for about. Afi ma nɔ ge. Nyatɔwo. Agbe gbalẽa no dziwɔ ye wo tsɔ nɛ nɔ. Ok. Mesiame yike ve xixe ya mea, wo na agbe gbalẽ. Metso ɖeke me ne ènye bosantɔ loo alo wònye xɔsetɔ o. Ne edzɔ gbim ve xixe ya Mawue wɔ ame kɔ. Edze be agbegbalẽ naɖo asiwò, mía tɔwo. Nu kawoe agbegbalẽ ya wɔ na amegbetɔ ƒe agbe me? Nu sia nu nèwɔ tso wò ɖevime ŋu se ɖe wò tsitsime, woŋlɔ ge ɖe eme. Ok, nu yi mekpɔe nye mawudɔlawo, hɔl gã aɖe. Eme nya kpɔ aleke gbegbe. Shakana xoxoa me katã nye golden brown light. Ne èkpɔ ema, eglia nu katã le abe sika agbe gbalẽ aɖe ene. Gakpoe, it's a golden plate. Gakpo wonye. Ne woŋu ema la, nane sɔŋ ɖiɖi ƒuii ƒuii. Menye gbalẽ ŋutɔ wonye o, gakpoe. gake wò nu ŋlɔm ɖe edzi wò ɖeɖem. Dze gbãtɔ me kpɔe wò nua ŋlɔm abe ale tsã tɔ wokɔ koklofu kɔ ŋlɔ nue gake afia ɖe me va kpɔe woho ga le golden pen ɖe asi. Dziƒofiaɖuƒea ƒe nu wɔwɔ ame aɖe ate ŋu ayi akpɔ wò nu ma ke wònye nu bubu hã nàyi akpɔe bubu. Revelation vovovo vɔ nu ɖeka ko gblɔm wole. Ehe mía tɔwo. Ta agbegbalẽ ya eli na ame sia ame ɖekaɖeka. Menye be ƒome katã tɔe yi o, kɔmpani katã tɔe yi o, ate ŋu anɔ kɔmpani ɖe sia ɖe me gakea agbegbalẽ ɖeka ame ɖeka mawudɔla ɖeka. Nenemae mekpɔe ma. Ŋkawɔmee mawudɔlawo le eye motsona ya fia ɖe ko. Yi te míaƒe gbedodoɖawo, ministoria angels alo mawudɔla yiwo ɖia tsa va anyigba dzi edzona heya be nekɔ na mi. Mawudɔla aɖewo mova anyigba ya dzi o. Eɖewo moɖo afɔ fia gɔ̃ hã kpɔ o. Edɔ le dziƒo. Wo dɔ wɔm, departmentwo le dziƒo different different wo me mawudɔlawo ɖe ŋu hafi eha dzitɔwo hã li. Arch angels wo li, cherubims wo, seraphims wo li hafi de twenty four elders wo katakata mawudɔlawo wo nyi. Hum arch angels woe ma. Ame aɖe gblɔ be twenty four elders a woawoe reasona kple mawu. Ame aɖeke me reasona kple mawu o. Ame aɖeke meya aɖaŋu alo kodzome kple mawu o. Memawɔwɔ li kpakple Mawu ƒe bubu kple eƒe dodoɖedzi. They are there for his glory. Nyatɔ? Aha, wole afi ma na eƒe bubu kple dodoɖedzi. Ame aɖeke meyia dãŋ kple fiawo dzi fiɔ be oo, meya ya nɔ anyi ɖe dziƒofiaɖuƒea me, enu gbagbe woame eneawo kpakple enu yi ame kɔkɔe blaeve vɔ eneawo woawoe yia danu kple ame aɖeke meyia danu kple Mawu o. Mekpɔ ge gbe ɖeka gbe pɛ hã wònɔ nya kodzro aɖeke ɖim kple ame aɖeke o. Mía tɔ mawudɔlawo afi ka wotsona? Wotsona gbɔgbɔ me. Ne èdo gbe ɖa fia be yebia mawudɔla akpe Be neva wɔ ɖa na Gbɔgbɔ Kɔkɔɛ koe kɔ ge tso gbɔgbɔ me akɔ vi. Ne wowɔ vɔ ɔ, woatrɔ ge ɖe gbɔgbɔ me. They come from glory and after that they went back to glory. Mawudɔlawo, ne Mawu be a mi tsɔe ko be aʋa dzɔ fia ɖe mi be ee mia yo mawudɔla akpe akpe numake Gbɔgbɔ Kɔkɔɛ kɔ ge akɔ vi. Ne wowɔ aʋa vɔ, ne mi be ne wonɔ anyi ake woli. Mawudɔla ɖewo li mega repeat ŋ Mo rɔ fɔ nyigba yɛ je kpɔ. Mawudɔlɔ wo lia la tsi tre ho he yewo kpeku ge na ha kpea me kpɔ wo me gblɔe na mi. Agbe gbãle nya gblɔ mi mia le wo le ŋu mo tso na efia ɖe ko. Me gblɔe na mi be trakpui ɖiɖi ɖi na eva yra na ekɔ miwo gbe dodo ɖe wo dzo ne ye kɔ ŋɖoɖo wo vɛ na mi. Eva yɔ dɔ kple nu mɔ kata ta trakpui ma ne va Nuyiwo katã nèwɔ ma, wokpɔm. Wole afi ma wokpɔm. Humm. Ne gbɔgbɔ vɔ̃ te da wò ɖe enu yi, big screen dzi, mɔnita gã aɖe dzi anɔ kpɔkpɔm maa, amɛ wò dziƒo kple anyigba ɖi. Medɔ alɔ̃ le wò. Yiƒe ŋkuwo me, metu na o. Humm. Etsɔ ɖeka, ɖevi sue aɖe nye biam be woƒe ŋku woame adree le Mawu shi. Ye mebe, oo, mekee gblɔe nɛ. Wobe yewoƒe teacher ye mebe Arada is the seventh spirit of God. Woe nye spirit of wisdom, knowledge, the fear of God. Ne exlẽ enia, ŋka, ŋka agbalẽa keke akɔ yia, akpɔ be woame adre enye eƒe gbɔgbɔ yi ke wòwɔ dɔ kpakpli. Ne nunya le asiwòa, Mawu ƒe gbɔgbɔe. Ne nugɔmesese le asiwòa, Mawu ƒe gbɔgbɔe. Ne vɔ̃ na ame wòa, Mawu ƒe gbɔgbɔe. Nu mawoe nye the seven spirit of God. Hum, the seven spirit of God. Ta agbegbalẽa, motsona yi afi aɖeke gbɔ. Nuke va dzɔna, ne egbegbe Aƒetɔ yɔ wò, wòanye ɖe ne ku me, míawo míegblɔ ge afia vɔ afi mɛ, wobe woyɔ wò ge ɖe ŋutikɔkɔe me. You have been called into glory. Amegbetɔ meku na o loo, ŋutilã koe mía drop na, luʋɔ megblẽ na. Mekpɔe ale ya wo ame ku na wo kɔ na luʋɔ kɔ yi na dziƒoe megblɔe hã na mi kpɔ. Edo ge abe ʋletivi keklẽ. Wo va yi da wo ɖe fia zikpuia ŋgɔ ko. Keklẽ gã kɔ ke ame fɔfɔ me keklẽ ma me ko ewɔe ma ege ɖe glory me. Eye ne ege ɖe glory me gbiŋkɔ mawudɔlae ele wò gbalẽa ɖe asia, etu ge pam. Gbegbee ne ku nusianu ete nɔ ge. Ke koe va Abraham bosom. Numa mekpɔ megblɔe na mi eƒe ɖeka kple afã alo ƒe eve kura va yia. Numae Mawu ko nye luʋɔ fiam. Nyi te me recording wo ɖɔ question yi wo va tso last month ge gakea nye me wɔe elabe nya kukluiwo le domea gake nyi di ya. Fiawo dzi fia gaɖe enu ma fia be ƒo nu tso ŋu ne vinyo be agbe le agbea godo. Mía to le agbe le agbea godo. Fike ne le? Fike ne le? Nuka wɔ me ne le netsɔe be me nya o. Wo ɖe sia ɖe ŋlɔ, wo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu. They are very very particular and very very attentive. Mmu ʋu miafia ɖe ko woƒe mo le nua me. Gbɔgbɔwo nye ta nusianue nèwɔ evava ge ŋkume no ʋu ko ŋlɔm. Yi tae mía dzodzo ge du ya me anyigba ya dzi ɖekaɖekae. Mía rapture ge aɖo bubu viaa, dawò kple wò fowo mekplɔ ge ɖo. esrɔ̃ kple viwo megasi dze ge o. Ekpo ɖe mi kple Mawu dzi. Ok, ne eva ɖo dziƒofiaɖuƒea me ʋlia, menya ɖeke bia go tso gbegbalẽ ŋu. Wotui da ɖi. Ŋke wɔ ge nɛ nyawo hã zu gbɔgbɔ be mawudɔlawo ke ene. Wo dɔ na ge wona wɔ afi ma. Ame aɖewo le afi ma ɖe, akpa gãtɔ ha ko wodzina. Ano kɔkɔekɔkɔe na wo. Yehowa ya gblẽ wo ŋu kekekekekeŋ. Yi koe nye dɔ wɔna. Gake nu yi mekpɔ afi maa, ame sia ame le awu ʋi me keke anyigba. Mesiame le awu yi me wonya kpɔ aleke gbegbe. Nyemekpɔ wo me mawo tɔ gbi xixeɛ me haɖe o. Ame aɖe nye biam be wole abe Indiatɔ hã be alabe Indiawoe nya kpɔ eye gake wole awu yi me woga pɔlishi awu wu India kple Mɛsikotɔwo. Humm, ɖeviwo gbɔgblɔ na wo be mawoe nya kpɔ wu xixea me Mɛsikɛns ɛn Indiɛns. Eyoo, mí Afrikatɔwo hã mawuwo wɔ mí míenya kpɔ. Wole glory me. Awu ʋi tsitsitsitsitsitsitsi. Nɔvinyɔ, agbegbalẽ ƒe nyawoe nye ya o. Ne wova kɔ wo do ɖe fiazikpuia ŋgɔa, woakɔ agblɔ ge na wo be ɖewoe zɔ va aƒeme vinye, ewɔe wɔ nye lɔlɔ̃nu heyina va yi ge ɖe nye ŋutikɔkɔe me. Ke efia be eyi ɖe Abraham ƒe akɔnu. Ke dzo yi hã department bubue ma ke dzo yi tape evelia gbɔna. Ŋkɔ nye kpuie koe nye Epeatsikpo. Melɔ̃ wò loo. Enya yewo nege ɖe mewò nasrɔ̃ nu anye nu agbegbalẽ.